Ibai karya kenyalang nyedul begulai enggau karuling kamba.
Ketegal meda cerita biru ari mit, aku gian main tiap hari. Serita tu atai ari Yen ukai nama amat. Iya tu kita benung mendingka serita dalam kain nyelai tang amat nyadi. Begulai enggau aku Carolai Kamba. Anang neh ingat, like, komen enggau subscribe kami. Serita tu mina ulih didinga orang besai aja. Lain masa-masa agi, diatu kitai ngangauka Yen beserita. Terima meh.
Sebedau nya terima kasih ngagai kita ke udah nyukung kami nyadi start ari episod tu kena kami nyaga privacy pencherita enggau tu mega atas peminta sida iya empu sida iya minta aku empu becherita ke kita sida iya nusi ngagai aku aku nusi enggau kita. Selamat bekelala semua, nama aku Yen ukai nama amat. Au. Aku gian main tiap ari. Aku mesti ka ngiga batang setiap ari. Semua tu nyadi laban aku agi bedemik suba aku selalu meda cherita biru CD apai aku. Diatu umur aku udah dua puluh semilan taun. Maya aku pemeri sekul suba, apai enggau indai aku selalu ninggalka aku ba inde ku laban indai ku nitihka apai ku gawa. Madik ku semua agi mit maya nya. Laban sida iya bedau sekul, nya sida iya ulih nitihka indai enggau apai ku. Nyadi, maya inde ku ke pasar, aku selalu meda cherita biru kediri. Mula-mula, aku enda nemu CD nya CD nama. Tang aku meda cover CD nya, Bisi indu enda ngena baju. Orang laki megai utai sida iya. Indu enggau laki begulai enggau macham-macham agi karung sidi nya peda ku. Aku sebenar iya, aku enda nemu semua utai tu laban maya nya aku kebeda mit. Kumbai ku cherita biasa lalu pasang aku. Aku agi ingat maya nya. Serita biru ke terubah peda aku, bisi siku indu mandi ba dalam bilik mandi, udah nya mayuh orang laki datai ngagai iya megai-megai iya. Udah nya aku lalu gian meda serita nya. Di enti ku belama ini ku tu ke pasal. Nyadi enti ini ku ke pasal, aku selalu ngaga drempul lelak. laban aku ka meda cerita nya. Enti ku meda cerita nya selalu ka ku volume TV ngai ketemu orang ngai ke dinga orang. Maya aku pom empat pom lima baka nya aku nyau asai ka nguji utai nya ku bisi pangan sama sekul enggau aku. Aku ke dulu ngemai a ngaga utai nya. Nasib ga iya maya nya bisi motosikal nyadi senang meh ka menduai a. Aku agi ingat Endur keterubah kami dua iya begaga suba ba bangunan kosong rumah ke bedau tembu. Maya nya aku madah ngagai indai aku, aku ka keluar malam laban aku ka nyambut ari jadi kaban ke sama kelas enggau aku. Nyadi indai aku pun pechaya. Pangan aku lalu ngambi aku ba simpang depan rumah aku ngai ketemu indai aku ngai ke peda bala sida indai aku. Atai ba din kami duai pangan aku lalu ngiga endur ke manah. Udah nya pangan aku muka tanchut aku muka tanchut iya. Tang peda aku pangan aku tu tau slow gaya iya. Baka kena nemu utai. laban engka ka meduai bela pertama kali meh tang aku mesti lah aku yang lebih pandai agi engka laban aku dah biasa meda cerita nya ari mit aku nemu ngaga semua utai lalu aku ke ngajar iya sepe ku mula mula pedis amai. Nyau nya rauh ku mula-mula, tang makin lama makin nyamai. Udah nya aku ke enggai pulai. Majak minta seminta ba pangan ku, pangan ku pun nyau enda puh nyau lelak diri ai meri ku. Udah nya tua pangan ku alu gian ka main tiap hari. Pulai aja ari sekul kami dua iya alu begaga, alu ngemai gari semua. Ambih aja sekul ke meduai alu nukar baju udah nya ke meduai terus ngiga endur. Maia nya ukai nya bisi duit, perut lapa pun tak deka ja bela enda makai. Maia siang enggai ketemu orang semua, duit pun nadai ka ngiga hotel semua, ka penda ba kampung puang din baka meduai begaga semua ba sungai. Pentik besungai ngaga diempu manik ke meduai iya. Aku alu nipu indai ku, aku madah aku bisi kelas tambahan. Nya meh aku pulai laun belama. Indai ku pechaya aja enggau aku maya nya. Ambih aku pom lima, aku bisi tawaran nyambung belajar. Ku madah ke kita maya nya balat ge aku tu bacho. Maya tu aku udah putus enggau pangan aku laban kami dua iya udah jauh pangan diri. Iya pun belajar banua bukai aku pun belajar banua bukai. Maya nya aku selalu ngepap. Tiap hari pulai ari pap mesti kena tapau orang laki. Aku happy enggau kehidupan aku maya nya baka ke nadai masalah semua. Aku sampai dua tiga hari enda pulai ke rumah diri empu enda nurun ngagai kelas laban ke diau ba rumah orang laki. Sampai ke aku nerima surat warning ari kolej aku taja maya nya aku baru sem satu. Udah nya aku badu ari rindu aku belajar nya aku lalu mutus ati lalu aku gawa ba Johor. Mula mula suba aku kerja kilang. Setaun ku kerja kilang. Siang malam aku kereja bisi OT semua agi aku nyau nadai kehidupan. Udah nya aku tetemu ke kaban aku sama enggau aku sekul suba. Tangau aja nama iya Labang ukai nama amat. Nyadi Labang tu gawa ba pub Johor ditu. Labang madah ngagai aku. Enti free lepaklah kitu bai lah kaban indu ri semua. Enti kita bisi lima iku indu bisi free botol. Aku madahlah ngagai labang. Aku ukai nya bisi kaban bisi pun siku dua. Nya pun enda sama cuti. Udah nya aku alu sebana ba labang, aku madah ngagai iya, Tusah mat kereja kilang lelak bediri belama agi bisi oti sampai malam semua pulai. Labang alu madah ngagai aku, iya madah beketu, Nai ngawa, aku nanya petungga aku, petungga aku mesti nemu bisi kereja kusung ba ditu laban udah lama diau ba ditu, ku iya madah ngagai aku. Dua minggu udah nya Labang whatsapp aku. Iya madah bisi kereja kusung. Tang kereja kasino. Enti deka, aku madah ngagai petunggal aku, ku iya madah. Aku alu madah dirempu ka. Aku terus gawa ba dia. Ba dia senang agi asai aku laban aku bisi cuti seminggu dua hari. Nyadi aku ulih bejalai. Bisi sekali maya nya aku gaji, gaji keterubah aku, aku alu ngagai pub sida labang. Maya nya aku belanja semua bala kaban ku ngirup, aku belanja labang mega laban aku udah janji enggau labang aku deka melanja iya enti aku udah gaji. Nyadi malam nya lima ratus ringgit tebuai baka nya aja. Pulai hari nya tua labang alu besium ba dalam kereta alu bebuka tanchut semua. Nadai nganti atai berumah. Aku tu sebenar iya aku tu enggai ke labang. Labang nya dah lah pandak, mit, nyawa pen lusing. Laban bai aku udah lama enda, enda ga lama mat bisi dalam dua minggu baka nya. Nyadi maya aku gawa bekilang suba, aku tu pansut aja enggau orang ke sama enggau aku gawa. Aku tu enda ngira bansa. Nama-nama bansa meh ke bisi kereja ba kilang nya disapu aku magang. Enti maya rehat makai ulihlah churi-churi enda lama baka nya begaga ba dini-dini. Bisi dalam tiga puluh minit baka nya tu laban dalam kereta lalu diketuk orang pintu. Udah nya kami dua iya lalu nyambung ba rumah. Udah aku kereja ba endur baru ke tu, Aku ngelala orang mayuh macham, tapi semua ngemai aku ngagai pengawa ke enda manah. Ujung minggu aja kami tu pipi. Pipi nya private party. Kami nyewa hotel, udah nya ngirup lalu ngambi barang telarang. Indu laki semua champul. Udah nya lalu begaga enggau pangan diri ba dia nadai nemu malu. Laban ke udu pipi tu meh aku nyau makin kanji agi asai. enda ulih enti nadai orang laki. Aku nya udah tinduk enggau macham-macham orang. Enti kuka telipun aja ngagai sapa-sapa, sigi enda tusah aku ngiga orang laki. Maya nya aku nadai pangan laban aku ka bebas. Kapa aku ka bisi pangan? Duit ku madahka kita enda nanya kita sigi sekejap aja ambih. Ngirum ngagai menua pen jarang, jarang sekali. Lima taun ku idup baka tu, ngirup tinduk murah laki kin kia, udah nya aku bekelala enggau siku laki. Sebut aja nama iya Jeff. Aku tu sebenar iya udah lama enda labuh pengerindu. Dua bulan tua Jeff tu bekelala, udah nya Jeff tu datai ngagai Johor kitu ka betemu enggau aku. Ngam-ngam ga maya nya iya benung cuti. Nyadi Jeff tu jelan laki iban pandai bejako nemu narit ati aku. Nyadi Jeff tu gawa ke tasik. Baka ketemu kita meh kita iban tu pama bulih laki gawa offshore tu baka ke kena numur pudi nya asai. Enda lama tua Jeff tu bekelala enggau pangan diri iya alu ngemai ku jadi. Iya madah iya enggai muai masa bepangan lama semua agi pun umur iya pun udah tiga puluh lima taun. Aku tau sebenar iya empai sedia ka belaki tapi ku mikir best ga enti ida belaki enda kereja semua bisi ira meri duit tiap bulan bisi ira nupi. Nyadi terima ko aja lah Jeff tu. Nyadi Jeff tu pun nitih ka aku ke Johor kitu. Nyadi ditu meh kami dua iya ditu. Semua serba chukup. Kami dua iya nyewa rumah dua tingkat bisi dua kereta. Kami dua iya bisi planning ka meli rumah tang nganti udah jadi dalam dua taun baka nya laban Jeff madah bisi ati ke ngemai aku pulai ke menua. Nyadi maya laki ku ke tasik, aku tetap ja ngepap semua tiap malam. Tapi ku nadai madah ke laki ku. Aku madah diri empu tinduk tang sebenar iya aku ngagai pap. Telipon semua di off ku data ngambi enda meda ku online tapi taja aku ngepap aku mina ka ngirup ngirup ja enggau bala kaban indu ku ukai nya nama nama tang bisi sekali bisi siku laki tu sepiak mija kami majek merening merening ku ari mula kami datai tadi Udah nya iya ngemai ku Ngirup. Layan ku aja laban mina ka enjoy reja pun ukai nya bisi nama-nama ko dalam ati ku. Udah nya aku ke jamban. Iya pun alu nitih ka aku. Udah nya iya alu megai megai belakang ku. Ku madah ka kita ba dia meh endur paling sensitif aku. Enti urang megai dia aku sigi alu on. Ka penda alu begaga ba jamban dia meh kami duai. Tembo semua aku ingat cerita tu udah ambih ba dia. Tapi iya majak majak minta nombor telefon aku tang aku ngan meri. Udah nya aku enda nemu dini iya bulih nemu aku. Aku pun enda nemu sapa meri a ba dini iya minta nombor telefon aku. Engka kaban aku kini meri. Aku udah madah ngagai iya. Aku tu bini orang. Tang iya ke majak chat aku. sampai iya ngagai rumah aku semua, aku enda nemu kati atau nemu rumah aku. Ka penda asuh aku tama aja meh dalam rumah aku takut ke bala jiran semua meda ngai ke tusah agi. Ari iya ke bediri ba luar ngelama-lama nyau be dia asuh aku tama aja lah. Enti da tama rumah, kita pun nemu nama pengawa indu enggau laki enti udah dalam rumah. Aku tu asai ke labuh pengerindu baru laban laki tu. sebut aja nama iya Agus. Agus tu selalu muji-muji aku bajik. Agus tu romantik nemu mujuk aku enda baka laki aku. Aku asai ke belaki dua diatu. Kami dua iya belanda-belanda ba dalam rumah tu sampai ngagai katil. Sebenar iya ukai sekali aja Agus kitu tang mayuh kali. Maya malam-malam iya datai, aku nerima ja penatai iya laban laki ku lama amat betasik nyau bebulan-bulan. Agus mega selalu melika aku bungai ngemai ku bejalai. Idup ku udah bisi Agus udah enda sunyi agi. Pagi-pagi kami dua iya serapan, aku pun selalu ngangau ke iya ngagai rumah aku, aku masak ke iya. Agi pun nadai sapa-sapa ba rumah, nyadi senang kami dua iya. Kami duai Agus mega kala ngagai KL tang laki aku enda nemu aku enda madah ke laki ku. Nyadi enti laki ku minta gambar semua aku udah sedia ngambi gambar rumah aku udah sedia ngambi gambar bilik semua ngai ketemu laki ku. Agi pun aku enggau Agus ngagai KL semalam aja takut ketemu laki ku ngaika laki ku video call aku semua. Nyadi Agus tu kala bebini suba tang udah sarak enggau bini iya tang Agus tu nadai anak meh enggau bini iya nya suba. Agus madah ngagai aku bini iya nya suba mangah kelalu mangah. Mangah enggau indai iya mangah enggau iya mangah enggau sida sebilik nya mih iya nyarak ke bini iya suba. Agus madah ngagai aku. Nama meh tua tok laun betemu. Enti tua tumu betemu sigi dik da ambi ku ke bini. Alu Agus madah ngagai aku, enti ku sarak pegila lusa iya sigi ka ngambi aku ke bini iya. Nya meh ngasuh aku tok labuh pengerindu amat enggau Agus. Udah nya, laki ku pulai laban cuti. Aku enda nyangka laki ku nemu pengawa ku laban bisi orang madah ngagai iya. Laki ku alu ka ngemai ku sarak, semua gari ku disimpan iya asuh iya keluar ari rumah tekala nya. Aku enggau sabat-sabat madah ngagai iya, Anang, anang, aku janji enda ngulang agi penyalah aku, aku nemu aku salah. Aku madah ngagai iya, kasih meh sida mak apa tua malu sida iya lagi enti tua sarak. Tua baru aja jadi empai pulih setaun malu ke kaban belayan semua. Ninga nya iya enda nyadi muru aku, iya pansut ari rumah ka nenangka fikiran iya semua. Bisi beberapa hari laki ku ringatka aku enda entu ka bejaku enggau aku. Aku madah ngagai iya. Umbas semenya badu ringat. Aku alu mandukke lawuk semua nama teka empa iya. Bendar aku mujuk iya beberapa hari. Udah nya baru iya badu ringatka aku. Kami duai ampun idup bahagia baka ngelama tu. Agus alu di blok ku semua, laki ku pun udah call iya ngasuh iya badu ngachau aku agi. Udah nya laki ku nurun ke tasik baru, diatu aku janji enggau diri empu badu agi ngagai pub, enti ku ka bejalai pun aku ngirup ngagai bala sida ibu ku bala aya ku aja. Udah nya dalam beberapa bulan aku ninga rita Laki ku begila enggau indu bukai. Bisi orang madah ngagai ku laban indu nya ngepos gambar laki ku ba titok. Baru aku nemu diatu. Nemu nya laki ku ngelama tu enda ikhlas maafka aku. Iya nyimpan dendam enggau aku. Aku lalu ngiga indu nya. Aku betemu enggau indu nya. Indu nya nadai rasa besalah langsung. Iya madah, Iya enggai mutuska laki aku. Laban laki aku meri iya duit semua indu nya agi belajar. Indu nya madah, Laki deh ka ka aku, kai nya aku. Laki aku mayar semua rumah sewa iya, yuran iya, duit belanja iya semua. Sampai indu nya ngepost gambar cincin ke dibeli laki aku. Tapi laki aku nadai pun meli cincin ngagai aku, dah ga cincin emas agi. Enggau indu nya baka nama iya romantik semua. Enggau bini iya empu enggau aku tu ka madah I love you pun nadai. Aku udah bekali-kali minta ampun enggau laki ku tang laki ku enggai ngampunka aku. Aku udah ngemai iya sarak semua. Aku enda nemu nama teka laki aku semina iya. Ku ngemai sarak pun iya enggai. Hubungan kami dua iya makin hari makin teruk. Bejaku kasar. Enda nemu bejaku manih agi laki aku enggau aku diatu. Agi laki aku sigi agi meri aku duit semua tang iya enda begulai enggau aku agi. Enti iya cuti semua, enti iya pulai ke darat, iya sigi diau ba rumah indu nya. Maya iya ka nurunka tasik dalam dua tiga hari baka nya baru iya pulai ke rumah. Nya pun kami dua enda begulai tinduk. Udah betaun-taun aku madahka kitak aku tu mujuk laki aku. Udah dua taun tang iya enggai berubah. Tiap kali ku nanya iya ngasuh iya berubah semua mesti iya ngungkit sejarah aku, mesti iya ngungkit kesalahan ku semua. Tang aku diatu udah manah aku enda bejalai agi semua. Kami dua iya mina jadi atas keretas aja. Aku nesa enggau ulih aku ngelama tu, tang aku agi sayau ke rumah tangga aku. Ati ku bangga pedih enggau laki ku tang aku agi sayau ke iya. Enti ulih, aku ka belaki sekalih aja dalam seumur idup tu. Nuju dek wai laki, aku sigi enda kala madeh aku tu manah. Tu aku bekunsi ke cherita tu semua ukai aku ka ngemalu ke diri empu, Tang aku amat nesal enggau semua ulih aku. Tu tanda aku amat jujur enggau dek. Nadai utai dikelalaika aku agi. Tang aku diatu amat udah berubah. Nadai mensia dalam dunia tu enda kala ngaga kesalahan. Terima meh aku baru, beri meh aku peluang kedua. Aku janji aku ka nyadi bini ti manah udah tu. Ngagai indu ke gila laki ku, nyema di ninga tu, Aku sigi enda malu madahka penyai diri empu, aku sigi ukai orang manah. Tang aku ka mesan. Badu memang gila laki aku. Dik nya agi biak. Giga meh orang bujang semua nesa nesa diri ila meng nesa sigi enda kala dulu sigi dudi belama. Diatu sigi nyamai meh dik laban enda ngasai diri empu ditu pek orang laki. Ila sigi nesa diri meng idup diri sigi enda berekat. beri meh peluang aku ngubah diri empu untuk laki ku. Aku sigi enda bedendam ngedi meh. Aku faham, aku maya di suba pun mayuh ngaga kesalahan. Nya aku ngai di nesal baka ku suba. Ngagai apai indai, jaga meh anak kita enggau manah, takut ke sida iya, mit-mit udah didedahka enggau utai ti enda patut. Anang gek kemaya ari diatu dunia telepon takut ke sida ia salah tekan ujung ke sida ia meda utai ti enda patut takut ke sida ia nyadi ba kaku. Mit mit udah nemu utai nya laban enti udah meda utai nya utai nya deka ngerusak untak kitai ngujung ke ngaga pengawa ke salah. Aku enda nyalai apai indai aku seratus peratus. Semua tu salah aku empu. Aku bisi untak tang aku enda nguna untak aku enggau manah. Aku ngarapka kita ke ninga cherita aku tu semua ngambi pelajaran tauka teladan ari aku semua au jaga manah anak kita. Terima kasih laban udah mendingka cherita aku. Terima kasih Yen laban sanggup datai ditu bekongsi kereta enggau kami semua. Ingat semua, ambi mih teladan ke manah anang ngambi ke salah. Cerita dalam kain nyelai tang amat nyadi aku Caroline Tambak, Mupok dulu.